Mae darllen y meddwl y byd i fi. E, Wy'n mwynhau llyfrau a straeon erioed. Dwi'n lle cofio mam yn adrodd straeon i fi a fy chwaer Catrin, a wedyn fyne'n dechrau darllen straeon fy hunan a dechrau sgrifennu straeon pan o'n i'n ferch ifanc iawn. Felly, mae fe'n rhan annatod o hynna i, rhan bwysig o mywyd i, erioed. Ces i fy magu mewn pentre bach o'r enw Biwla, a o'n i yn byw yn Biwla pan o'n i yn yr ysgol gynradd, a myn gi oedd yn cadw'r swyddfa bost, a oedd hi yn gamster am greu straeon. Fydde'n mynd â Catrin a finne o gwmpas y pentref ar hyd y lonydd cefn a bydde'n dweud storis wrthon ni am anghenfil bach cas, a fydde'r straeon yn codi ofon arnon ni ond hefyn yn gwneud i ni chwerthin. A fi'n credu oedd hwnna'n wers fach eitha pwysig bod ni'n dysgu uh, chimo bod chi gellu wrth ddarllen stori cael ofn ond hefyd bod chi'n gwybod bod chi'n berffaith saff. Dw i'n mwynhau reidio cyffile erioed, o'n i'n wrth fy modd gyda cyffile fel plentyn a dw i'n dal i reidio nawr ac yn mwynhau reidio gyda'r merched. A pam o'n i'n ferch fach, oedd ddim jodhpurs 'da fi, jodhpurs yw'r gair posh am drowsus reidio, ond o'n i'n darllen Pony Magazine a fi'n cofio cystadleuaeth yn Pony Magazine un mis a fineg cystadlu ysgrifennu stori fer ar eu cyfer nhw ac yn ddigon lwcus i ennill ar wobr oedd Par o Jodhpurs, felly fe ddysges i bod y nychymyg i yn gallu bod yn help i fi. Mae cystadlu wedi bod yn help i fi eriod achos pan o'n i'n oedolyn ifanc nes i gystadlu yn Steddfod yr Urdd a nes i ennill y Fedal Lenyddiaeth a'r wobr oedd cyhoeddi llyfr, felly o'ch chi'n gweld Eich straeon chi wedi cyhoeddi fel llyfr am dro cynta, a oedd hwnna yn wefr fawr. A dwi jyst yn cofio pobl yn ddigon caredig gweud bod nhw wedi prynu'r llyfr a bod nhw'n mwynhau'r straeon, a finne yn te cael gwefr o hynny. A mae'r ysfa yna i rannu stori gyda pobl wedi aros gyda fi, a dyna'r ysfa sydd gyda fi nawr pan byddai'n mynd ati i ysgrifennu. Wel, mae darllen ac ysgrifennu wastad wedi bod yn ffordd o brofi pethau newydd i mi, achos pam uh, o'n i'n dechrau ysgrifennu fel plentyn, um, o'n i'n gallu bod y joci gore yn y byd mewn stori a o'n i'n berchen ar y ceffil perffaith. Um, a fi'n credu allwch chi fynd i unrhyw le neu brofi unrhyw beth mewn stori, felly falle fyddwch chi byth yr astronot mwyaf anturus a fyddwch chi ddim yn mynd i'r blaned Mawrth, ond mewn stori, ellwch chi fynd nawr, ellwch chi fynd heddiw. Nes i greu Nel o straeon na Nel ar gyfer fy mhlant i, ar gyfer fy merched i uh, i ddechrau, achos dwi'n cofio pan maen nhw'n fach, oedd na lond uh, ogof Twm Sion Cati o lyfrau ar eu cyfer nhw. yn Gymraeg, ond unwaith ddechreuon nhw ddod bach yn hŷn a dechre, dechre darllen yn annibynnol, uh, wedyn ond a lot llai o ddewis a lot llai o lyfrau gwreiddiol, felly nes i benderfynu, wel fi'n mynd i wneud rhywbeth bach am byti hyn, a nes i greu Nel. Um, oedd e'n bwysig i fi bod Nel yn Gymraes, Er bod i'n un sydd yn aelod o'r Urdd ac yn mynd i'r Steddfod Genedlaethol a bod hi yn dysgu am hanes Cymru ac am lyfrau ac am gelf, am ddiwylliant a'r cyfoeth sydd gyda ni yng Nghymru ond hefyd um, bod hi yn ferch fach gyfoes iawn. Dwi wedi creu merch fach direidus yn Nel, a dwi'n siŵr bod yna lot ohona i yn Nel. Um, pam chi'n oedolyn, mae disgwyl um, i chi fihafio y rhan fwyaf o'r amser, um, a wedyn dyna sy'n neis mewn Nel yw bod fi yn gallu cael bach o sport a bach o chwerthin a gadael y dychymyg i fynd i bob math o lefydd. Wedyn bydden ni'n bendant yn dewis Nel tas ni'n mynd ar antur, achos fi'n siŵr gyda ni sport a bydde 'na lot o hwyl hefyd. Um, doedd dim diddordeb o gwbl dy fi mewn creu cymeriadau bydde'n berffaith i gyd. Beth dwi'n hoffi am y cymeriadau yn llyfrau Nel yw bod nhw'n amherffaith. Um, Mae'r llyfrau'n gynhwysiol iawn, felly mae yna gymeriadau sydd o wahanol drasau, cefndiroedd a galluoedd gwahanol ganddyn nhw. Um, a dwi'n meddwl bod hynna'n Werth bwysig i ni mewn bywyd um, ein bod ni yn sylweddoli bod ddim rhaid bod yr mwyaf poblogaeth, does ddim rhaid bod y gore i ni allu llwyddo. Un o ffrindiau gore Nel yw Mr Fluff y gath, a dwi'n meddwl bod anifeiliaid yn gallu bod yn ffrindiau ffantastig, a dyma lun o Pitw, fy nghath i. Mae Mister Fluff yn gath llawn hiwmor, llawn hiwmor sych, a mae e hefyd yn greadigol iawn ac wrth ei fodd yn gwisgo lan a gwisgo dillad ffansi a tiara. Yy, mae Ceri yn gymeriad diddorol. Yy, mae Ceri yn nemesis i Nel, fydden ni'n gweud. Um, achos mae hi yn alluog iawn, yn beiniog iawn, a petawn ni eisiau help gyda fy ngwaith cartref, byddwn ni'n sicr yn ei dewis hi. Mae hi hefyd yn ferch gryf, y gallu geni yn methu defnyddio ei choesau hi, ond mae hi yn benderfynol tu hwnt ac wedyn mae hi wedi dysgu hunan i gallu mynd i fyny'r grisiau er mwyn bod hi'n gallu mynd ar sleepovers gyda pobl. Ffrind arall sydd gan Nel yw Barti Blin a mae rhieni Barti yn dod o Sbaen yn wreiddiol. Nawr mae Barti yn gymeriad bach sydd yn ffyddlon iawn i Nel, chwarae teg iddo fe, ond mae fe yn ffeindio hi'n anodd i reoli ei deimladau fe, a dwi'n meddwl bod hynna'n wir ohono ni gyd pan ni'n ifanc, uh, mae fe'n anodd i reoli emosiynau a mae hwnna'n rhywbeth i ni'n goffod dysgu mewn bywyd. Enw'r llyfr yma yw Na Nel Help, a y stori cynta yw stori o'r enw Tafod y Ddraig, ble mae Nel yn dihuno ar ôl cael hunllef, hunllef ofnadw, achos mae hi'n dihuno a ffeindio bod hi wedi colli ei llais ar ôl bod yn brwydro gyda draig ddychrynllyd. Nawr, Nel yn bod yn Nel, mae'n benderfynol o gael ei llais yn ôl, ac felly mae'n mynd ar antur gyda rhai o'i ffrindiau hi i chwilio am y ddraig mewn castell enfawr. Wyt ti'n siŵr bod hyn yn syniad da? gofynnodd Ceri. Ond ni stopiodd Nel. Tu mewn i waliau'r castell, roedd hi'n dechrau tywyllu. Ymbalfalodd Nel am y fflachlamp. Dw i'n gwybod beth dw i'n gwneud, gwichiodd. Dw i ddim yn gwneud unrhyw beth mae Nel yn ei ddweud, stompiodd Barti ar y cerrig. Unrhyw funud gewn ni flas o dafod y ddraig, Fyddwn ni'n gallu dweud storïau syfrdanol, canu fel angylion. Ych, poerodd Barti. Ac fe fydda i yn dial ar y ddraig am ddwyn fy llais i, meddyliodd Nel. Daeth awel y môr a'i brathu nhw, a crynodd pob un. Dw i eisiau mynd adref, sesialodd Lliwen. Teimlai Nel banig, ond roedd yn benderfynol o fwrw ymlaen. Ceisiodd godi hwyliau'r lleill a'i harwain nhw. Ar ôl cipio tafod y ddraig, fe fyddai'n ei gwerthu ac yn defnyddio'r arian i greu parc thema enfawr. Fe fydd y Dewin Myrddin yn gwneud triciau yno a gwifren enfawr i hedfan o un pen y dre i'r llall. A, a, a byddai'n cael parti ffantastig yn y castell ac yn gwylio tîm pêl-droed merched Cymru'n ennill ar sgrin fawr. Ni, torrodd Ceri ar ei thraws. Byddwn ni'n gwneud hyn gyda'n gilydd. Uwch ei phennau, roedd y dridwyod yn creu coron ddu yn yr awyr. Crynodd Nel eto. Oedd hi newydd weld cysgod tywyll. Ble ti'n meddwl ma hi, y ddraig yma? gyfynodd Lliwen. Roedd hi'n ysu am fynd adref nawr. Roedd hi'n amlwg i Nel ble roedd yr hen ddraig yn cuddio, yn y seler, tamp! Agorodd Nel ei cheg, ond ddaeth ddim sŵn allan. Edrychodd y pedwar arall arni, gan ddisgwyl ateb. Pwyntiodd am i lawr. Ar fy ôl i, meddai Ceri, a symudodd ei chadair electronig heibio Nel. Milwyr ar y cyd, meddyliodd Nel. Yn sydyn, doedd hi ddim eisiau arwain. Trwy'r bwa yn y wal, roedd y llawr yn diflannu. Roedd angen eiliad neu ddwy ar y criw bach i weld y siapiau yn y tywyllwch. Yn lle llawr, Roedd 'na risiau cerrig cul. Roedden nhw'n ddiben draw ac yn arwain i lawr i fola du'r castell. Bydd rhaid i ni fod yn dawel fel llygod eglwys, sibrydodd Ceri. Nel, yn dawel? chwarddodd Barti. Gwthiodd Nel Barti. Gwthiodd Barti Nel! gwynodd Mister Fluff wrth feddwl am eglwys yn llawn llygod. Pawb yn gyfartal, meddyliodd Nel, ac estyn ei llaw yn hapus i Ceri fod ar y blaen. Doedd dim angen help ar Ceri i ddod allan o'r gadair, ac aeth i lawr y grisiau wisg ei phenôl. Gwasgwyd draenog gan lori fawr! canodd Nel yn ei phen wrth fynd i lawr ac i lawr ac i lawr tua'r seler. Clywodd sŵn y tu ôl iddyn nhw, a thynnodd hen ddrws siâp bwa yn glep ar ei hôl, i'w cadw nhw'n ddiogel. Unwaith iddyn nhw gipio tafod y ddraig, fe fyddai hi fyth heb ei llais eto. Yy! gwychiodd Ceri wrth gyrraedd y gwaelod o'r diwedd. Oedd arni hi ofn hefyd. Be sy'n bod? ceisiodd Nel ofyn. Sim llawr yma, dim ond dŵr. Ac mae e'n symud, cododd Ceri ei llais. Mae'r llanw'n dod i mewn, meddai Berti. Doedd Nel ddim yn eu credu nhw. Gwthiodd heibio i'r ddau a chael ei gobrwyo gan donnau yn gwlychu ei thraed. Dwi'n mynd adref, meddai Lliwen, i sgrifennu am y profiad. Llyncodd ei phoer. Siapwch chi, gorchmynnodd Ceri, a dechreuon nhw ruthro yn ôl i fyny'r grisiau hir. Mae'r tonnau'n ein cwrso ni. O, byddwn i'n iawn. Bydd y ddraig yn gallu llarpio'r tonnau, meddai Barti. Neu ein llarpio ni, Roedd dychymyg Lliwen yn fyw. Cyrhaeddodd hi ben y grisiau a synnu wrth weld bod y drws mawr pren wedi ei gau. Gwthiodd ef, ond symudodd e ddim. Drws! Pwy gaeodd y drws yma? Nel, ti wnaeth hyn? Ond doedd Nel ddim y tu ôl i barti a'i ffrindiau. Roedd hi'n dal ar waelod y grisiau yn aros am y ddraig ddieflig a'i thraed yn y dŵr. Ro'n i'n poeni bod y diafol yn ein dilyn ni, gwaeddodd. Mentrodd Nel yn ei blaen eto, yn benderfynol o gael ei thafod yn ôl. Curodd ei dyrnau ar ei brest fel arwydd i'r ddraig ddychrynllyd ei bod hi yno, ac nad oedd arni damaid ofn. Wel, dim llawer o ofn. Y funud nesaf, fe welodd ddrychiolaeth. Siâp tywyll yn codi yn y dŵr, yn barod i'w lambastio hi. Estynnodd am ei chleddyf llachar i'w amddiffyn ei hun. Roedd hi'n barod am dafod y ddraig. Wwshh! Cododd ton anferthol a llyfu Nel gyda'i phoer hallt. Help! gwaeddodd Nel. Y ddraig! Mae'r ddraig yn dod! Help! Sgrechiodd yn uwchfyth. Help! gwaeddodd y lleill. Curodd Ceri ar y drws. Ciciodd Barti y pren. Rasiodd meddwl Lliwen am ateb yn un o'i llyfrau, a crafangodd Mister Fluff nerth ei bawennau. Doedd e ddim eisiau gwlychu'r tiara. Yna, sylweddolodd Nel. Roedd hi wedi cael cawod oer, ond roedd hi'n dal yno, ac roedd hi wedi cael ei llais yn ôl. Nel? Wyt ti yna, Nel? Daeth llais o'r ochr arall ar ben y grisiau. Dechreuodd y drws rwgnach wrth iddo agor yn araf iawn. Nid cysgod y diafol oedd yno, ond mai'r mwyn, yr FG gorau yn y byd. Beth am greu ffrind newydd i Nel? Nawr, does dim rhaid i'r ffrind yma fod yn berson hyd yn oed. Meddyliwch pa fath o gryfdere fydd e gyda'r ffrind, pa fath o wendide, a meddyliwch hefyd tybed oes ganddyn nhw ryw allu arbennig, rhyw bŵer arbennig falle. Meddyliwch am i ymddangosiad nhw, yym, sut maen nhw'n edrych, a cofiwch bod y ffordd maen nhw'n edrych yn dweud rhywbeth amdanyn nhw fel person. Ewch ati i feddwl am enw i'r ffrind, tynnwch lun o'r ffrind ac ysgrifennwch rhestr o ansoddeiriau i ddisgrifio'r ffrind. Ac os ych chi'n cael hwyl ar hynny, beth ambyti meddwl am antur, yr antur gyntaf bydde Nel a'r ffrind yn mynd arni hi? Bydd Nel a fi yn edrych mlaen yn fawr i gwrdd â'r ffrindiau newydd.